Jonah biahmaiṭhi Jonah cauk hi Baibal chung i profet dang cauk hna he an i lo lo. Zeicahtiah hi cauk nih hin a chimmi cu Pathian fialmi tuah a duh lomi profet kong kha a si ko. Pathian nih Jonah cu Israel ral a simi Assiria khualipi Nineveh ah khan kal a fial. Sihmanhsehlaw Jonah nih cun a duh lo. Pathian nih ka hrawh lai a timi kha a hrawk taktak ṭung lai lo tiah a ruah. A donghnak ahcun a duh lo nain a kal i a rawk lai tiah a chimmi kha a tlin ṭung lo caah a ing a puang. Hi cauk hmete nih hin Pathian cu zeizong vialte uktu a si ko nain dawtnak le zaangfahnak Pathian a si i a mi Israel mi hna an ral hna hmanh kha hrawhnak in ngaihthiam le khamh kha a duh deuh ti kha a langhter. Jonah dalkhat Cangkhat in hlei sarih tiang Bawipa sinin Jonah a zaam. Bawipa bia cu a mitai fapa Jonah sin a phan i, Nineveh khualipi ah cun va kal tuah, atu cu va kal law a ṭhat lonak nih khan a cerh in a ka cerh caah va si, tiah a ti. Sihmanhsehlaw Jonah cu Bawipa sinin zam awkah khan Tarshish khua lei tu i kal awkah aa thawh. Joppa khua ah khan a va kal i khika ah Tarshish khua lei i a kal dingmi lawng pakhat kha a hmuh. A kalnak ding man kha a pek dih in lawng kha aa cit i Bawipa nih a phak khawh lonak Tharsis khua ah khan cu lawng cun ka kal lai tiah a ruah. Sihmanhsehlaw Bawipa nih thlichia a hranter ciammam i rili tilet cu a san tuk caah lawng cu kuai dih hnik aa zal. Lawng cawngtu pawl cu an thin a phang i an pathian sin cio ah khan bawmhnak hal awkah an au. Cun lawng kha zanter deuh awkah thil kha an hlonh hna. Sihmanhsehlaw Jonah tu cu tilawng chung a ken khat ah khan a vung kal i a it i aa hngilh ziar ko. Lawng cawngtu hna hotu nih khan a hmuh i, Naa hngil hluahmah ko dah ngai! Tho law na pathian sinah thlacam ve hen. A hei kan zaangfah ahcun thi loin kan hei um phum ko hnga dah kaw, tiah a ti. A hmanung bik ah lawngcong hna nih cun an i thawh i, hi vanchiatnak kan tonmi hi aho ruangah dah a si hnga? Camcawhfung kan zuk tuah lai, an ti. Cucaah camcawhfung cu an khiah i Jonah cungah khan a tla. Cun annih nih an thawh i, Kha, atu cu hi harnak kan tonmi kongah hin ahodah mawhchiat awk a si ti kha kan chim tuah. Zei rian ṭuan dah na si? Khuazei in dah na rat? khuazei ram mi dah na si, zei miphun dah na si tiah an ti. Cun Jonah nih cun aa thawh i, Kei cu Hebru mi ka si, Bawipa vancung Pathian, rili le vawlei a sertu a biami ka si, tiah a leh hna. Lawngcong pawl cu an thin a phang i, Zei thil ṭhalo dah na tuah? tiah an ti. Annih cu a chimh hna caah Bawipa sinin a zaam kha an hngalh. Thlichia cu a fak chin lengmang i cucaah lawngcung pawl nih cun an thawh i rili hi a daih nakhnga zeitindah kan in tuah lai an ti. Cun annih cu a thawh hna i, Ka tlai u law ka hlonh u law rili cu a dai ko lai. Hi thlichia nih an cil hna hi keimah ruangah si ti kha ka hngalh, tiah a ti. Lawngcung pawl nih khan lawng cu tikam i chuahpi awkah fakpi in an zah. Sihmanhsehlaw thlicia cu a fah chin lengmang caah an tuah kho lo. Cucaah Bawipa cu an auh i, Maw Bawipa, hi mipa hi kan thihter ruangah kannih cu kan that hlah. Zeicahtiah zeidah kan tuah awk a si kha a kan hmuhsaktu cu maw Bawipa nangmah na si, tiah an ti. Cun Jonah cu an i lak i rili chungah cun an hlonh i chikhat tiah tilet cu a dai. Cucaah Bawipa cu lawngcung pawl nih cun an ṭih i raithawinak kha an pekchanh i a sinah biakamnak kha an tuah. Bawipa nih Jonah cu nga nganpi kha a dolter i ngapo chungah cun ni thum le zan thum a um. Jonah dal hnih cang khat in cang hra tiang. Jonah thlacamnak Cun Jonah nih ngapupi chung cun Bawipa Pathian sinah thla a cam i ka harnak chungin maw Bawipa kan auh i na ka leh, Sheol paw chungin bawmhnak hal awkah ka au i ka aunak cu na ka theihpiak. A thuknak hmun rili tonne ah khan na ka hlonh i ti nih khan a ka kulh dih. Na tilet ṭhawngṭhawng hna cu ka cungin an kal. Na mithmuhnak khan hlonh ka si cang i na biakinn thiang cu zeitikhmanh ah ka hmu ti lai lo, tiah ka ruah. Ti nih cun a ka phum i ka hrom a ka phih. Rili nih cun a ka khuh dih cikcek i rili chung belh nih ka lu an ka zelh. Tlang hna ka hram hrimhrim kha ka vung phan. A kutka aa hrenh zungzalmi ram kha ka vung phan. Sihmanhsehlaw maw Bawipa ka Pathian, a thukmi hmun chung khan nangmah nih na ka chuah. Ka nunnak kha a dih riamah cang ti kha ka hngalh tikah, Maw Bawipa, nangmah cu kan hngalh ṭhan i ka thlacamnak cu na sinah na biakinn thiang chungah khan a phan ṭhan. Santlai lo siasal a biami nih cun nangmah sin i zumhawktlak in um kha an ngol. Sihmanhsehlaw kei nih cun nangmah thangṭhatnak kha hla in ka sak lai i nangmah sinah raithawinak kan pekchanh lai i ka tuah lai tiah bia ka kammi kha ka tuah lai. Teinak cu Bawipa ta a si. Nangmah sinah raithawinak kan pekchanh lai i ka tuah lai tiah bia kaa kammi kha ka tuah lai. Teinak cu Bawipa ta a si tiah a ti. Cun Bawipa nih nga sinah cun bia a chim i nga nih cun Jonah cu tikam ah a luak. Jonah delthum, cangkhat in cang hra tiang. Jonah cu Nineveh khua ah a kal. Bawipa bia cu Jonah sinah a voihnihnak a phan ṭhan i Nineveh khualipi ah cun va kal cang law kan chimhmi bia cu va thanh tuah hna, tiah a ti. Cucaah Jonah cu aa tim i Bawipa nih a chimh bangin Nineveh khua ah cun a kal. Nineveh cu khua ngan tuk hringhran a si caah a chung cu ni thum lamkal a si. Jonah cu khuapi chungah cun a va lut i nikhat a kal hnuah khin, hi hnu ni sawm li chungah Nineveh hi a rawk lai, tiah a au. Nineveh khua mi nih cun Bawipa bia cu an zumh. Zapi rawlulhnak kan tuah lai i a hme bik in a ngan bik tiang a mikip nih buri kan i hruk lai, an ti. Cu thawng cu Nineveh khua siangpahrang nih a rak theih tikah a bawiṭhutdenh cung khan a tho i a siangpahrang puan kha aa phoih i buri kha aa aih i vutcam lakah a ṭhu. Cu Nineveh khua chungah khan thawngthanhnak a tuah i mahihi siangpahrang le a bawi hna nih an chuahmi nawlbia a si, ahohmanh nih zeihmanh nan ei lai lo. Minung nih siseh, saṭil nih siseh, cawrun nih siseh, tuurun nih siseh, rawl nan ei lai lo, rawl nan ṭam lai lo ti nan ding lai lo. Nan dihlak in buri nan i eih lai i Pathian sinah biatak tein thla nan cam cio lai. Cun nan ziaza ṭhalo kha nan hlawt hna lai i zaang-ennak nan tuah lengmangmi kha nan hlawt hna lai. Pathian cu aa ngaihchih ko hnga dah kaw, a thin kha a dam ko hnga dah kaw, cuti a si ahcun kannih cu thi loin kan um ko hnga, a ti. Pathian nih an tuahmi kha a hmuh i an ziaza ṭhalo an hlawt kha a hmuh tikah aa ngaihchih i an cungah ka tlunter lai a timi ṭhatlonak kha a tlunter ṭhan lo. Jonah dal li caangkhat in caang hleikhat tiang. Jonah thinhunnak le Pathian velngeihnak. Hi kongah hin Jonah cu a lung a si hrimhrim lo i a thin a hung. Cucaah Pathian sinah cun thla a cam i Maw Bawipa, ka ram chung i ka um lio te khan mah hi te hi pei na tuah te ṭheo lai tiah ka rak phanmi kha a si cu. Cucaah cun pei Tarsis khua lei i ka rak zaam kha a si cu. Nangmah cu vel a ngei i zaangfah a hmang i thin a fual i lung a sau i chiatnak ka tlunter lai na timi kha tlunter ṭhan lo awkah a lung aa thleng ṭhan tawnmi Pathian na si kha ka hngalh. Cucaah cun atu cu ka that ko, ka caah hin nunnak in thi a ṭha deuh. tiah a ti. Cun Bawipa nih cun a leh i, Cuti tluk i thinhun awk cu na si hnga maw? tiah a ti. Cun Jonah cu khuapi chung cun a chuak i nichuahlei ah a kal i a ṭhu. Khika ah khan ni dem aa thlam i a ṭhu i khua chungah cun zeidah a tlung lai ti kha a hngak. Khi tikah Bawipa nih Jonah cungah cun umruang pakhat kha a hun zamter i i nuam lo tuk in a um nakhnga lo umruang nih cun thladem a hun demh. Cucaah Jonah cu a lung aa lawm ngaingai. Sihmanhsehlaw a thaizing ah cun Pathian nih cu umruang cu rungrul pakhat a eiter i a thi. Cun ni a hung chuah tikah nichuahlei thlilin kha Pathian nih a hranter i Jonah cu ni nih a lukheng in a vun emh caah a thi dengmang. Cucaah thihnak caah khan thla a cam i ka caah hin nunnak in thih a ṭha deuh, a ti. Sihmanhsehlaw Pathian nih a thawh i, Um ruang kongah khan cuti lawmmam cun maw na thin a hun ko, tiah a ti. Cun anih nih, Ka thin a hun tuk ah pei ka thih deng leh hi, tiah a leh. Cun Bawipa nih a thawh i, Hi umruang hi zankhat ah a hung kho i a thaizing ah a lo ṭhan. Hi umruang kongah hin na tuahmi thil zeihmanh a um lo. Nangmah nih na khauhtermi a si fawn lo, sihmanhsehlaw na lung a fak. Cucaah cun hi Nineveh khua, a chung i ke le or hmanh a hngal rih lomi ngakchia sing khat le sang hnih an umnak le saṭil rel cawk lo an umnak hi zaangfah loin ka um awk a si hnga maw? tiah a ti.